Gair byr iawn sy gen i, p'nawn 'ma, mae'n ymddangos efallai bydd y cyflwyniad yn hygyrach na'r araill, ond dwi'n siŵr bod chi'n falch i glywed hynny. Wi yn hynod o ddiolchgar am y gwahoddiad i fod yn Lywydd yma heddiw, a'r peth cyntaf mae'n rhaid i fi wneud, o eistedd fan hyn ers hanner di un y prynhawn 'ma, yw diolch, a diolch yn llawn edmygedd i'r holl rai sy wedi bod ar y llwyfan 'ma heddiw. Mae'n amlwg bod nhw'n mwynhau perfformio, ond dwi'm yn credu bod gyda nhw'r syniad lleia o gymaint o bleser y mae perfformiadau nhw wedi rhoi i ni fel cynulleidfa. Fi'n credu bod ansawdd rhai o'r cystadlaethau wedi bod, a ganmolion y cystadlaethau cyfyngedig oedd rhein i ardal yr Eisteddfod hon, wedi bod yn hyrwyddol. A mae'n cymryd dewrder gwirioneddol i ddangos eich crefft i bobl eraill. Ac yn hynny o beth, mae'n edmygedd i hefyd yn fawr i bobl fel Rhiannon a Dylan bore 'ma, sydd wedi llwyddo i wneud y profiad o gystadlu yn brofiad hyfryd iawn i bob un o'r plant yma. Mae dangos ych crefft, boed ar y llwyfan yma, boed yn yr adrannau celf sydd ag eto ansawdd arbennig iddyn nhw, neu lenyddiaeth, yn dangos dewrder mawr a mae'n parch ni uchel iawn iawn i'r cystadleuydd hynny. Blynyddoedd maith yn ôl, fi'n cofio Piliparas wrtha fi o hyd, wrth ganu 'da Chôr yr Urdd' yma yn Llanbed. Ewch chi falle ddyfalu o'n hawldrau mod i wastad ar y blaen, a doedd hynny ddim bob tro yn brofiad pleserus, ond fe roddodd Twymnog a Rhiannon drwy'r côr hwnnw y cyfle i mi gystadlu. Flynyddoedd yn ddiweddarach, mi oedden ni'n aelod gros-grân o barti llefaru Sarn Helen gydag Elin, Ac eto, wi'n credu bod llwyddiant y parti hwnnw wedi datblygu'n aruthrol ar ôl yn ymadawiad i ôl y Case Mccarthy. Ond, Elin, Twnog, yr holl bobl hynny wedi rhoid cyfle, a chyfle yw un o'r rhoddion mwya' gwerthfawr y gallwn ni ei roi i eraill. A diolch yn fawr iawn i'r holl bobl hynny sy'n rhoi cyfle i'n plant a'n bobl ifanc ni ym mhob maes. Yn sicr iawn, i'n athrawon sydd yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion bob dydd, ond i'r bobl hynny hefyd yn wirfoddol sy'n rhoi cyfleoedd chwaraeon, cyfleoedd drwy'r Urdd, drwy'r Ffermwyr Ifainc a llu o fudiadau eraill. Mae pawb yn haeddu cyfle. a thrwy rhoi cyfle i chi'n creu atgofion a phrofiadau wrth sy'n llunio personoliaethau bobl ifainc am byth. Mae trefnwyr yr Eisteddfod hon yn haeddu ein diolch mawr iddi am greu hwyl heb ei haru, yn benwythnos cadfan o gyfle. A nid ar chwarae bach mae sicrhau hyn, a wi'n credu ein bod ni gyd yn y neuadd hon angen sicrhau ein bod yn diolch ni yn ddi-ffiad iawn i chi am yr holl waith sy'n arwain at y penwythnos. Mae hon yn ardal arbennig iawn, ac mi oedd yr olygfa heddiw wrth deithio yn y car o Lanwnnen i Lanbed yn ysblennydd. A un o fy hoff linellau o farddoniaeth yw un gan Mererid Hopwood, sori Dylan. A y llinell honno yw, Dere a'r haul ac fe ddaw'r haf. Mae gwên a thalentau'r llwyfan a'r Steddfod wedi dod â'r haf i ni heddiw. A gadewch i ni, felly, gydol y flwyddyn, ddod â thamed bach o'r haul i be bynnag 'y ni yn ei wneud hefyd. Diolch yn fawr am eich gwrandawiad, a phob dymuniad da i'r Steddfod am weddill y penwythnos.